Nihin ah Pathian bia kan hrawm hngami thazaang lak ṭi awkah kar thimmi cathiang ka rel hmasa bik lai. Daniel Dalthumnak Daniel Dalthumnak Caan hlei nganak biin ka thawk lai i caan hlei rianhnak tiang ka rel lai. Nebukhadnezzar siangpahrang pa nih a thawh hna i, Ka kut chung hin aan chuah khotu hna zei pathian tal a um lai tiah nan ruat maw? tiah a ti. Sa na rak mesak le a be na ko nih cun Nebukhadnezzar siangpahrang pa cu an leh i, “Maw siangpahrang, hi kong ah hin kan in leh awk a herhmi a um ti awk zeihmanh kan hngal lo. A alh hluahmahmi meiphu chung le na kut chung hin kan biakmi Pathian nih a kan khamh khawh ahcun kan khap ko seh. A kan khap lo ngat ah na Pathian cu kan bia hlei lai lo i na phunmi milem hmai zong ahcun kan kun hlei lai lo ti kha Bawipa nangmah nih hngal ko an ti.

Khrihfami hna thinphang le thlalau kan um caan hi kan umnak kip ah thinphang thlalau kan um caan hi a tam tuk lo. Africa ah Boko Haram pawl nih misual pawl nih Khrihfa cu an tha an nawn tawn hna i an kawl tawn hna i ther le phang an um tawn i Muslim ram ah Khrihfa hna cu Muslim ralhrang hna nih an suat kawl hna i biakinn ah an luhhnawh tawn hna i therlaphang in an um tawn. Nihin ah Africa ram lawng a si lo i Muslim ram lawng a si lo i vawleicung khuazakip te ah Khrihfami therlaphang kan um hi biakinn khar kan um hi Zeitindah khua kan sak lai? Zeitindah kan ṭhut kan dir lai? Zumtu u le nau hawihlawm hna, vawlei hi atu ah hin a ning a ṭi. Vawlei hi a thin a phang i a tha a ther i a lau in a lau cuahmah. Cu lio caan ah Kannih Khrihfami a hlei tein mi tlawmte a simi kannih Khrihfabu, innchungkhar khar cio le member cio zeitindah kan ṭhutdir lai khua kan sak lai? Ka thinlung ah a chuak ngaimi cu Laimi nih thawngṭha kan cohlannak Kum zakhat a rak tlinnak lio caan a luan ciami kum kul kum khat thongkhat le zakual le sawmkual le kumkua kum kum zakhat puai thawngṭha nih a kan phaknak kum zakhat puai ni ah Baibal ca kan lehpiaktu kan pa bik a simi Reverend Dr. David Van Bik nih phung a chim i Laimi thawngṭha nih a kan phaknak kum zakhat kan puaipi a si caah Laimi vialte kan i lawm tuk i lawmhnak in kan khah i kan pale zong an i lawm tuk i thawngṭha a chim i hlawp lo ngaiin a chim. Hi ni hi kan pale a simi hna mi hmasa hna nih khan kan hmu hna seh law ti ka duh ko a ti. Kan pu Thang Cin, kan pu Pau Suan, kan pu Thuam Hang, kan pu Chia Khawn hna nih kan hmu hna seh le zeitluk in dah an i lawmh hnga, an i lawm tuk hnga. Hi ni hi a kan liamtaakmi kan pu le kan pa hna nih zeitluk in dah hmuh an duh vemi a si. Hi ni hi Vancungmi hmanh nih an i lawppimi hmuh an duhmi ni a si, a ti. Kan hnulei ah, kan hnulei zer in kan biak in kan khar tikah kan ngaih a chia. kan khuaruah a har atu zarh a si ṭhan nihin ni hi kan pa bik a simi Dr. David Van Bing le ti bantukin kan pu le kan pa hna nih khan kan hu hna seh law ti hi saduh ka thah ve ka thinlung chungah zeitluk in dah an ngaih kan chiak hnga rak chim lio ahcun Van le vawlei an i hnam. Nihin hi van le vawlei an i hnap ni a si a ti. Vancungmi hmanh nih hmuh an duhmi ni a si a ti. Vancungmi nih an ngaih an kan chiatpi ve lai nihin hi. Nan umnak le nan ṭhutnak cio tein dawtmi hna rak ruat cio hma tu. Kan pu kan pa hna nih ngaih an kan chiatpi ve lai. Kan min hmasa hna Vancungmi hmanh nih ngaih an kan chiatpi ning a si lai. Zeicah ti ahcun Baibal ca von zoh ta u si law Jeremiah ngan pariat a hme kul le khat ah Ka mi hna cu hma an inn kha ka hmuh tikah ngaihchiat in ka um. Ka lungre thei ka lung a dong cikcek. Ki liat ah damnak si ai a um lo maw? Khi ka ah sibawi pakhat tal an um lo maw? Zeicah dah ka mi hna hi an dam lo e ti a ngaih chia. Kan ngaih a chiat tikah kan Pathian nih ngaih a kan chiat pi ko. Kan lung a rawlop tikah kan Pathian nih a lung a kan rawlop pi ko. Zeicahdah a ngaih a chiat? Kiliat a damnak si-ai a um lo maw? Khika ah siibawi pakhat tal an um lo maw? Kan Pathian hi kan thangṭhat awk tluk in pei kan thangṭhat kho lo cu. Kan zapi te ai awn thlah kan campiaktu pa nih Miriampa nih thla kan campiak i tlamtling tein kan bu tein kan i pup ṭham kho nakhnga tiah thla kan campiak. Kan thazaang pei a si cu. Cucaah kan thangṭhat awk tluk in kan thangṭhat kho lo tikah Biakinn a kal a duh ko nain sizung ah a ummi hna, biakinn a kal a duh ko nain hrin ke ṭem bantukin inn ah ardarh komi hna kan, thla, kan thlarau thazaang ṭhawnnak ca hmunkhat te kan, kan thazaang a si tawn. Kan thangṭhat awk tlukin kan Pathian kan thangṭhat kho lo. Dallas kan pastor pa he kan ra chawt ni hin ah CBC USA

Cu le kan caan hi fa le nau dawtmi hna zeitluk in dah a chia ti, zeitindah kan i sersiam lai ti hi biapi a si. Hi lio caan ah a cheukhat cu thazaang an lak lai i a cheukhat cu thazaang an tolh lai. Hnulei ah a tolhmi kan um lai. Cu hnulei a tolhmi si lo ding caah cun nihin ah hin chimtaak ka duhmi a si. Asiah zeitindah kan um kun lai? Zeitindah khua kan sak kun lai? Paul nih Philippi a ngan bali chungah nunzia ka thiam cang a ti. Atu lio caan te hi nunzia thiam awkah Paul nih a kan fialmi a si. Nunzia ka thiam cang. A voikhatnak Khrihfa hmasa hna nih a thli tein thlamrop chung le lungkua chungah an rak i pup kha a thli tein fawh an rak i pup cu. Tha an rak lak cu. Thlamrop chungah, lungkua chungah Khrihfa hmasa hna nih minung pali panga paruk tein a thli tein an rak ra pun tawn i thla an cam ṭi tawn i Bawipa an thangṭhatṭi tawn. Nihin ah hin pasarih pariat biakinn chungah cun kan ṭhut ko ee. An hlat pipi in kan ṭhut. Tlang kan au. Inn a ummi zong nih siaherhte biakinn a zohmi hna nih cun inn a ummi zong nih siaherhte Pathian a zohmi hna nih cun kan tlangau mi nan theih lai. Tlang kan zarh nihin ah pasarih pariat te kan si ko. Tlang kan zarh. Avei khatnak Khrihfa hmasa hna nih tlang an rak zarh ngam lo. An minung zat tin tlang an zarh ngam lo, tlang an au ngam lo. Kan mi cu tlang kan au, tlang kan zarh, kan i thlau. Tha ten ruat hma tu si. Cucaah cun pei Khrihfa si a har lio caan ah thazaang an lak lio caan ah thazaang a tolhmi tampi an um lio caan ah Bonafarte pawl nih cun an aupi i a man a dengmi zumhnak kong an aupi i a man a fakmi zumhnak kong an aupi a man a dengmi zumhnak minung a rak um ve hna i a man a fakmi zumhnak an rak um ve cu Khrihfa an rak karh caan kha zei caan dah si saremte an rak um caan ah Khrihfa an rak karh caan a si bal lo a thli tein thlamram le lungkua chungah pathian an biak lio caan kha pei an rak karh cem caan si cu thazaang an rak lak, lak caan a si cu nihin ah thazaang tolh awk ah a si lai lo fo Constantine siangpahrang pa nih uknak a hon lak i zeitin dik Pathian nih chan le caan a van merpi ka an siar rem deuh seh ti a hon ti i Constantine siang pahrang pa nih Khrihfa a salomi cu ti a ram chungah nawl a chuah i Khrihfa a salomi cu cozah rian a pek lo hna i ralkap a luhter lo hna i inn hmun hmun le hma a pek lo hna i a khut a zi zeihmanh a pek lo hna Khrihfa a simi lawnglawng le a khut a zi an hmuh i zalong tein an um i Khrihfa a simi lawnglawng a khut a zi an ngah ti ka khan pei Khrihfa sinak mandeng nih Khrihfa sinak a lak thluahmah cu sarem tein kan um ahhin kan man a fak tawn i kan karh tawn i kan ṭhawn tawn i Khrihfa mi hna kan tuanmi kan zoh tikah cucaah atutan hi sarem lo te kan um lio caan hi aman a fakmi Khrihfa kan si awk a si. Kan mino sinah, kan fale sinah ka chim bal cang rua ka ti. Nu i ṭapnak kan ti lai cu pale khi a man a fak ngai i an duh ngai. Suinak zong an der maw a man a fak deuh ti tluk khi a si. Pale khi nu nih an i ṭapnak ahcun an rak uar ngaimi si kaw, khi pale khi rili chungah

lung le lung lakkar ah lung nih a ceh i cih i serem lo te a ṭhangmi khi pale khi aman a fak tuk an ti Khrihfa mi zong hi serem te a ummi serem te a ummi hi serem te rak um hi kan duh ngai ko nain aman a fakmi rak si lo mang pale bantuk kan rak si mang kan tuanbia zoh tikah cucaah seremte kan um ahhin kan kar kho lo i kan punzai kho lo i kan man a rak fak lo man dingmi bonofarte hna nih an rak aupimi man dengmi zumhnak man dengmi zumhnak an rak ti kan chawt hluahmah lai pathian nih ca zeitin dah kan serpiak lai ti ar hngal lo Caan le chan a kal thluahmah lai. Zeitindah tikcu le caan kan hman lai kan hngalh kho lo. Man deng zumhnak kan na hngalh thluahmah lai i man fak zumhnak kan na hngalh thluahmah lai hna, u le nau hna. Nebuchadnezzar siangpahrang pa nih dura nelrawn ah mi lem a ser i a ram chung minung vialte nan kun lai nan biak lai a ti hna. Sadark mesak le a ven ko hna cu an duh lo an caal. An auh hna i siangpahrang pa nih, "Ka kut chungah hin nan nunnak le nan thihnak a um ai. Zeital nan nan hiachanmi a um maw? Zeital a kan luattertu a um tiah nan ruat maw?" a ti hna. Nan biak lai, a ti hna. Zei Pathian dah nan biak? Zei dah nan hngetchan? Kan biakmi kan Pathian nih hin a duh siah cun a kan khap khawh ko i a duh lo siah cun khap lo in a kan um ko lai. Mei na kan paih zong a kan kak ko lai i chimdei thong na kan thlak zong ah kan seh ko lai i kan thil le kan vang zong ah kan boh dih ko lai. Sihmanhsehlaw kan Pathian nih a kan khap lo zungah a kan khap ko zungah a kan khap lo zungah na phun mi milem cu kan biak lai lo siang prang pa ngal ko an ti Khrihfa mi hna hi in duar lo te na luat zungzal ko awkah ara rual ci mi kan tam ton in tuar lo ten sihmasilaw salrak mesak ame de ko hna nei chun Na phunmi milem cu kan Pathian nih a kan khap zongah kan khap lo zongah kan biak lai lo a kan khap cang ca an ti lo fawh e kan Pathian nih a kan khap cang ca an ti lo hi a kan khap lai ca an ti lo hi a kan khap lo zongah ti duka si cu na phunmi milem cu kan biak lai lo a kan khap cang caah kan bawipa kan biakmi kan pathian nih a kan khap cang caah an ti lo i a kan khap lai caah an ti lo i a kan khap lo zongah na phunmi milam cu kan biak lai lo ti rak a si hi u le nau hna zei caan khrihfa mi hna nih zei caan kan phak paoh ma te hin kan Pathian ritlaih kha Sadrak, Mesak Abednego hna nih an kan tit a si ti hi nihin ah hin rachim ruah ka duhmi a si. Kan luat ting deng lai i Pathian a zungzal a nungmi Pathian zeizong a ti khotu Pathian kan nih cu a biami kan si caah kan luat zungzal lai i kan him hlir her lai ti hi cu Sadark mi sak a men ko hna nih an rak tit mi a si lo. Zei caan a phak zong ah ti khi si. Cucaah Khrihfa mi nihin ah hin kan zumhnak Pathian nih a kan hmuhmi kan si lai. Zeidah kan lawh lai? Kan tawlhnak ah si hrimhrim hlah seh law kan mark a zornak ah si hrimhrim hlah seh ti hi nihin ah hi Baibal cang nih a kan cawnpiak mi hi a tawinak tein ruah awk ah ka duhmi a si. Kan dihlak caah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Kan dir lai, thangṭhat thluachuahnak hla kan sak lai, thluachuah peknak kan caan kan dok sak lai.

Nihin hi kan ca kan Bawipa Jesuh Khrih a thawhṭhammi sung a si tiah Bawipa lei ohaihmi fanu fapa nan dihlak cungah zeitikhmat ah a dawtnak a dong bal lomi kan Pa Pathian nih a kan dawtnak Kalvari tlang cungin a kan tlanhtu kan Bawipa Jesuh Khrih vel ngeih zaangfahnak Min hmuh loin a kan kilveng a kan umpi zungzaltu Thiang Thlarau umpi lamhruainak cu dong ti loin a zungzal tein an cungah hmun caam cin ko seh.